भाग तीन समाधानक शुरुआत दृश्य एक भोरक नव शुरुआत मिथिलाक शांत भोर आंगन में तुलसी चौड़ा चिड़ियाक आवाज साउस आंगन में दीप जरबैत छथि पुतोहु भानस घरसँ बाहर अबैत छथि दुनू एक दोसरके देखैत छथि किछु क्षणक मौन कखनो कखनो सम्बन्ध मे परिवर्तन करबाक लेल दोसरक बदलबाक प्रतीक्षा नहि करी। अपन मनक द्वार खोलबाक जरूरत होइत अछि। ओहि भोर साउसक मन मे सेहो एकटा विचार आयल। आखिर पुतोहु हमर दुश्मन थोड़े छथि। दृश्य दू। साउसक पहल। साउस पुतोहु लग जाइत छथि। कनियाँ, काल्हि सँ एकटा बात हमरा मन मे घूमि रहल अछि। शायद हम अहाँके बात-बात पर रोकैत-टोकैत छी। हमरा लगैए जे हम घरक भलाइ लेल करैत छी। मुदा शायद हमर कहबाक तरीका ठीक नहि छल। पुतोहु चुपचाप सुनैत छथि। साउस, अहाँके हमर बातसँ दुख भेल हो तँ हमरा माफ करू। पुतोहुक आँखिसँ नोर बहए लागल। पुतोहु, माँजी, हमरा माफ करथि। कहियो-कहियो हमरो आवाज बेसी तेज भऽ जाइए से हम जानि कऽ नहि बजैत छी हिनकर अनुभवके बुझबाक बदला हम अपन बात पर अड़ि जाइत छी हम चाहैत छी जे ई हमरा बेटी जकाँ बुझैत साउस पुतोहुक हाथ पकड़ैत छथि साउस बेटी बेटी बनबाक लेल खूनक सम्बन्ध जरूरी नहि मनमे अपनापन होयबाक चाही दृश्य चारि संवादक शक्ति दुनू आंगन में बैसल छथि पुतोह माँ जी हमरा एकटा बात कहबाक अछि जखन ई प्रत्येक काजमे कहैत छथिन हमर समयमे एना होइत छल तखन हमरा लगैत अछि जे हमर काजक कोनो मोल नहि अछि साउस आ हमरा सेहो कहबाक अछि जखन अहाँ हमर बात तुरत काटि दैत छी तखन हमरा लगैत अछि जे हमरा अनुभवके महत्व नहि दैत छी दुनू एक दोसरके देखैत छथि देखलहुँ समस्या एतेक पैघ नहि छल बात नहि भऽ रहल छल एहि कारणे समस्या पैघ भऽ गेल छल दृश्य पाँच एक दोसरक सम्मान साउस अहाँ अपन तरीकासँ काज करू जँ जरूरी बुझाइए तऽ पूछि लेब मुदा घरक पुरान रीति रिवाज जे नीक बात अछि ओहिके बुझबाक कोशिश करब पुतोह आ ई सेहो हमरा नया समयक बात बुझबाक मौका देत दुनू मिल कऽ जे नीक होयत से करब साउस मुस्कुराइत छथि ठीक अछि पुरान अनुभव आ नया सोच दुनू मिलत तऽ घर आओर सुन्दर बनत दृश्य छओ परिवारमे बदलाव आब घरक वातावरण बदलि जाइत अछि साउस आ पुतोहु मिल कऽ पाबनिके तैयारी करैत छथि पुतोहु अरिपन बनबैत छथि साउस ओकरा पारम्परिक डिजाइनक बारेमे बतबैत छथि बच्चा सब आंगन में खेल रहल अछि परिवारक सदस्य सब हंसैत बाजैत छथि जतऽ पहिने तुलना छल ओतऽ आब सहयोग अछि जतऽ पहिने शिकायत छल ओतऽ आब संवाद अछि जतऽ पहिने दूरी छल ओतऽ आब अपनापन अछि दृश्य साथ पतियो अपन भूमिका बुझैत छथि बेटा पुतोह साउस संगे बैसल छथि बेटा हमहूँ बुझलहुँ जे परिवारमे शान्ति मात्र ई कहि देलासँ नहि अबैत अछि जे अहाँ दुनू आपसमे मिलजुलि कऽ रहू हमरा सेहो दुनूक बात सुनबाक आ सम्मान करबाक चाही परिवारक सम्बन्ध केवल साउस आ पुतहुक जिम्मेवारी नहि पति ससुर बेटी बेटा परिवारक प्रत्येक सदस्यक व्यवहार घरक वातावरण बनबैत अछि दृश्य आठ मिथिलाक संस्कारक संदेश साँझ तुलसी चौरा लग दीप जड़ैत अछि साउस आ पुतोह एक साथ पूजा करैत छथि मिथिलाक संस्कृति हमरा सबके जोड़बाक संस्कृति अछि पीढ़ी बदलैत अछि समय बदलैत अछि सोच बदलैत अछि मुदा प्रेम सम्मान आ अपनापन ई मूल्य कहियो पुरान नहि होइत अछि दृश्य नव भावुक अंत साउस पुतोहुक माथ पर स्नेह से हाथ रखैत छथि साउस पुतोहु नहि आब अहाँ हमर बेटी जकाँ छी पुतोहु आ ई मात्रे हमर साउस नहि हमर दोसर माय सेहो छथि दुनू मुस्कुराइत छथि अंतिम संदेश साउस पुतोहु दुश्मन नहि एके परिवारक दू पीढ़ी छथि सम्मान संवाद समझदारी सुखी परिवार फेर परिवार बचाबऽ लेल ककरो हार जरूरी नहि दुनू पक्षक जीत जरूरी अछि मिथिला संस्कृति संस्कार संस्कार संस्कृति समाज जागरण सम्बन्धमे दरार पड़ब अन्त नहि होइत अछि कखनो कखनो एकटा सच्चा संवाद टूटैत सम्बन्धके फेरसँ जोड़ि सकैत अछि परिवर्तनक शुरुआत दोसरसँ नहि अपने स्वयं से करू जय मिथिला जय मैथिली